Кем уйлаган инде дистә еллар дәвамында үзара икътисади гына түгел, ә дусларча яшәгән Төркия белән Россия арасында көннәрдән бер көнне аралар суыныр дип. Сишәмбе көнне Сирия чигендә төрекләр тарафыннан бәреп төшерелгән Су-24 самолетыннан соң кызу төрек ярларына Бозлавык чоры килде. Иң беренче эш итеп, Мәскәү туристик ялга чыгуны тыя. Киләчәктә чикләүләр икъдисади, гуманитар тармакларны да колачларга мөмкин. Әйтергә кирәк, Төркиянең Татарстан белән элемтәләре аеруча тыгыз. Әлегә иде дип әйтәсе килми. Соңгы ике елда безгә кертелгән инвестицияләр суммасы ике миллиард долларга җитә, бу, гомуми күләмнең 25 проценты. Дөресен әйткәндә, эшкуарлар гади халыкта мөнәсәбәтләрнең җайлануына өмет итә. Белгечләр фикере Айзат Шәймәрданов материалында. Су-24 самолеты көпә-көндез төрекләр тарафыннан бәреп төшерелде. Менә бу кадрларда аның пике рәвешендә төшеп, тау артында югалуын күрергә мөмкин. Парашюттан сикергән экипаж командиры сугышчылар һөҗүменнән һавада ук үлә. Вакыйгадан соң шунда ук Россия Президенты мөрәҗәгать белән чыкты. Сегодняшние потери связаны Төркия исә Россия самолетының төрек һава юлына кереп, чикне бозуда гаепләп чыкты. Аларның рәсми мәгълүматларына күрә, Су-24 очкычына ун тапкыр кисәтү ясалган. Шуннан соң гына ул төрек истребителе F-16 белән бәреп төшерелә. Төркия үз иминлеген алга таба да шундый ысуллар белән саклаячагын ассызыклады. Хәрби самолетны бәреп төшерү нең аның теге логикасы, мантыйгы, әлбәттә, бик сәер. Хәтта Европа илләре дә аңар нәтиҗә ясаганда, алар да, әлбәттә, инде НАТО әгъзасы булгач, Төркия, НАТО, без аны хуплыйбыз дигән фикерен әйтте. Әмма ләкин шул фикердән тыш бу юнәлештә фикерне дәвам итү булмады. Монда гаеп Төркиядә дип сез. Бернинди дә нәрсә, бершиксез дә Төркиянең сәяси җитәкчелегендә. Чөнки менә шушы Сүриягә тыгылу һәм дә бүгенге көндә менә шушы Иблис дәүләтенә ниндер матди ярдәме, башка ярдәмне күрсәтү, әлбәттә, ул бернинди сәяси җитәкчелекне масайда торган эш түгел. Кем хаклы һәм кем гаепле икәнен эзләүдә хәзер мәгънә юк. Путин булсынмы, Төркия президенты Эрдоган да компромисска барырга җыенмый.

эшләгән булсалар, монда да шулай. Ләкин гомумән тормыш дәвам итә, әллә нинди зур үзгәреш юк. Төркия Җөмһүрияте президенты Эрдоган яклы кешеләрнең фикере, әгәр очкыч һава чикләрен бозган икән, Төркиянең биргән карары дөрес һәм урынлы. Эрдоганга каршы булган кешеләрнең фикеренә килгәндә, Эрдоган шәхси һәм гаиләви мәсьәләләрне кайгыртып, илне сугышка өстери, диләр. Урыс самолетын бәреп төшерүне хупламыйлар. Россия белән Төркия арасындагы низаг беренче чиратта икътисадый багланышларга аяк чалачак. Иң элек Мәскәү туристик ялга чыгуны тыйды. Ростуризм исәпләвенчә, моннан Төркия ун миллиард доллар акчасын югалтырга мөмкин. Хәзер ял итүне оештыручы компанияләр дә юллама сатудан туктады. Моңа кадәр Россия белән Төркия арасындагы булган визасыз режим да 2016 нчы ел башыннан бетерелә. Туристик үзәк Анталия шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Фәнис Зыялы шундагы эшмәкәрләр һәм халыкның фикерләрен безгә телефон аша җиткерде. Мәсәлән, без Анталиядә яшәгәч, Анталия бит инде туризмнан акча эшли бөтен нәрсәне, ә хәзер менә туризм сезоны ябылыр, турист килмәс. дигән курку да бар. Турист килмер микән, отельләр тулыр микән, акча эшләп булыр микән, илгә акча кермәс дип уйлый. Анталия авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүчеләр җиләк-җимеш, яшелчә кайда сатабыз дип борчыла. Бүген Төркия Россия икътисадына мохтаҗмы? Төркия Россиянең икътисадына мохтаҗ дип әйтеп булмый. Тик нәрсәгә мохтаҗ?

бәяләрен күтәрер. Бәяләрен күтәрсә, таби бу халыкка бик кыйммәткә төшәчәк. Әмма э, кышын э, туңмас өчен э, бу таби газга иләштек, бик рәхәтләнеп кулланабыз. Бу гына, бу яки гына бар. Э, Татарстан белән Төркия арасындагы багланышлар Советлар Союзы таркалгач 90 нчы еллар башында башлана. Шул вакыттан бүгенгә кадәр Татарстан өчен ул иң якын дәүләткә әверелде. Россиядә Төркиянең иң зур консуллыгы да нәкъ менә Казанда урнашкан. Без аның хәзерге бинасы каршында моннан юл аркылы гына басып торабыз. Билгеле вакыйгалардан соң объект, биредән күренгәнчә, хәзер көчле сак астында. Илчелек бинасын төрле яклап полиция хезмәткәрләре саклый. Татарстанда чит илләрдән җәлеп ителгән инвестицияләрнең чирек өлеше төрек эшмәкәрләренә туры килә. Бу ике миллиард долларга якын акча. Алабуга махсус икътисадый зонасында бүгенге көндә Хәят Кимия, Кастамону Энтегре, Шишиҗам кебек эре җитештерү предприятиеләре эшли. Төрекләр Татарстанда иң зур теплица да төзергә җыена иде. Хәзер бу проектларның киләчәге билгеле түгел. Татарстанда хезмәт күргән 250 төрек şirketi бар. Аларның җитәкчеләре булсын, эшчеләре булсын, эшләрен ташлап китәргә мәҗбүр булачаклар дип уйлыйбыз. Бу да ике як өчен дә, бигрәк тә төрекләр өчен зыян. Экономистларның хисаплавына күрә, Төркиянең югалтулары 20 миллиард доллар тирәсендә булачак, әгәр дә чын мәгънәдә аралар өзелсә. Әлбәттә, Мәскәүнең Төркиягә карата төрле санкцияләр кертүе үзенең икътисадына да файдага түгел. Әгәр Россия, шул исәптән Татарстаннан төрек эшмәкәрләре китә икән, инвестиция дә, аннан салым да булмый дигән сүз. Табигый газны сатуны туктату да аның өчен файдага түгел. Шулай ук Россия Төркия аша газ юлын үткәрү проектын да. тормышка ашырырга тели иде. Төркия һәм Россия өчен инде бик зур югалту була. Биредә нинди дә булса уртак фикергә барыр килү булыр дип уйлыйм. Биредә инде бөтен мөнәсәбәтләрне, бигрәк тә икътисад өлкәсендә бөтенләй ул чикләүгә барып җитмәс дип уйлыйм һәм шуңа күрә дә Татарында, Татарстанда эшләп килгән төрле төрки оешмалар, әлбәттә, аларның эшчәнлеген туктатып, аларны Төркиягә кайтарып җибәрмәсләр дип уйлыйм мин. Икътисадый мәсьәләләрдән тыш, әлеге низаг татар-төрек мөнәсәбәтен дә бозмагаем. Россия мәдәнияте министры Владимир Мединский милли республикаларга, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстанга Халыкара тюрксой оешмасы белән элемтәне туктатырга дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Билгеле булганча, әлеге оешма белән берлектә Татарстан моңа кадәр масштаблы проектлар оештырды. Төреквидение, Төрки дөньяда Габдулла Тукай елы, Казан, төрки дөнья башкаласы һәм башка проектлар. Беренчедән, без төрки дөньясындагы берлеккә ниндидер зыян килер дип бик тык борчылабыз, чөнки соңгы елларда Тюрксой аша булсынмы, башка төрле оешмалар аша булсынмы, бик күп чаралар үткәреп, уртак чаралар үткәреп, без үзара аралаша идек, үзара бер-беребезнең мәдәниятын да, икътисадын да, гореф-гадәтләрен, йолаларын өйрәнә идек. Гомумән, бер. берлеккә таба омтыла идек. Иң зур кайгым шул, татарлар болай да чит илләргә бик чыгып йөри алмыйлар. Аларның иң күп килеп киткән илләре һәм аз да булса телләрен аңлаганнар илләре Төркия. Татарларның җырчысы да, биючесе дә, журналисты да, академигы да студенты да һәм гади болай туристик максатлар белән килүче татарлар бирә килеп китте. Хәтта Чилидә яшәгән татарлар Төркия аша Казанга барып йөриләр. Шулай ук Төркиядән Казанга баручылар бар. Арада өйләнүчеләр, өйләнүчеләр булды. Димәк ки, бу кеше милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр өзелсә, тагын без э, караңгы бер чорга чумар идек. Моны табии кем дә теләмәс. Файза Шаймарданов, Александр Гуринов, Татарстан атналык күзәтү программасы өчен.